Azul fell-awen, merḥba yis-wen ayetmaten ɣer tedwilt akina. Nessaram ayen akka ad nefraq ad ilin d lbaraka i yal yiwen. Asaki ad nmeslay ɣer farset lweqt, racheter le temps. Anuḥ ar tebrat n At Ifesus, ixef xemsa, taṣeddart xmesṭac ar sebeɛṭac. Amin.

Aqeddac Bulus inehhu-aɣ i wakken ad nfares lweqt, axaṭer ussan d ixeddaɛen, diri-ten. Awal-agi fares di tutlayt tagrigit ex agorazo. Awal-agi nezmer ad t-nebḍu ɣef tlata.

Atens, Bulus yessexdam ameslay-agi faṛes i wakken a ɣ-d-yemmel acḥal ɣlay lweqt. Akud neɣ lweqt d asefk, c'est un cadeau, i ɣ-d-imudd Sidi Ṛebbi. Nekkni imdanen, ma ddam nella di lǧessa-agi n tecriḥt, ur nesɛi ara aṭas n lweqt. Ur nezmir ad nerwel ɣef lweqt, meɛna ad t-nessexdem i lfayda-nneɣ, i tanuraft-nneɣ, à notre faveur, iwakken ad d-nerr lfakya yelhan. Lweqt mačči d aɛdaw-nneɣ, ma yella Ṛebbi yid-neɣ iwakken ad ɣ-iseddu. Ilaq ad nelmed ad nebdel lweqt, administrer le temps, i ɣ-d-imudd Sidi Ṛebbi. Amin. A nuḥeɣ ɣer tektabt Ed Galassia, ixef rebɛa, taseddart tis rebɛa. Amin? Taseddart-agi i teqqaremt. Meɛna asmi i d-yewweḍ lweqt i ɣ-yewɛed Yillu, iceggeɛ-d Mmi-s i d-ilulen si tmeṭṭut, iɛac seddaw leḥkem n usaḍuf. Ami, taseddart akin i t-qqarent. Meɛna asmi i d-yewweḍ lweqt, lweqt yesɛa iswi, le but, di tudert-nneɣ. A nruḥ ɣer Inǧil n Yuḥenna, ixef tnac, taseddart sebɛa u ɛecrin. Acu tt-qqar taseddart akin? Atan tura ul-iw yetḥeyyeṛ. D acu ara d-iniɣ? A baba, sellek-iyi si teswiɛt-agi. Nekk ẓriɣ ɣef teswiɛt-agi i d-usiɣ i wakken ad tt-qableɣ. Amin. Lmasiḥ yenna-d, Nekk ẓriɣ ɣef teswiɛt-agi i d-usiɣ. Ɣef ssaɛa-agi i d-usiɣ bedded, précis. Lweqt-nni yesɛa azal d ameqqran. Di tudert, dans la vie, lweqt ara iɛemmed Rebbi ad ten-idir yesɛa iswi, il a le but. Anuḥ ɣer tektabt umussnaw ixef tesɛa taṣeddart ḥdac. Walaɣ daɣen di ddunit agi mačči d wid xfifen i irebḥen tazzla, mačči d lefḥul i irebḥen ṭṭrad, mačči d leɛqel i itetten aɣrum, mačči d wid iẓewren i ikettben, neɣ d wid izaden di tmusni, i yettafen lemzeyya, mkul yiwen ad d-yemlil tiswiɛin yelhan neɣ tiswiɛin n diri. Amin. Ad nwali di tseddart-agi lweqt yesɛa azal meqqren. Ilaq ad nfeq s wayagi u ad neḥrez lweqt. ay snegden tarennawt, qui assure le succès. Acḥal n yemdanen i yesɛan tigzi, l'intelligence, meɛna feclen, ils ont échoué. Acuɣer? Axaṭer ur furṣen ara di lweqt-nsen. Ayen yesɛan azal mačči d tigzi, l'intelligence, meɛna m'akken ad nessexdem tigzi-nneɣ, notre intelligence, tazmert-nneɣ di lweqt i ɣ-d-imudd Rebbi. A nuḥ ɣer ɣer tektabt Ihellilen, ixef tesɛin, taṣeddart tnac. Taṣeddart akk i teqqareḍ. Sselmed-aɣ amek ara neḥseb ussan-nneɣ akken i glaq, iwakken ad netteddu s wul yeččuren d lekyasa. Amin. Ad wen-d-fkeɣ yiwen n usteqsi. Yal yiwen deg-wen yeẓra belli ussan-is di ddunit ttuḥesben? A Nuḥ, ɣer tebrat n Yeɛqub, ixef rebɛa, taṣeddart tleṭṭac ar xmesṭac. Taṣeddart-agi teqqar-d, Slet-d tura kunwi i yeqqaren ass-agi neɣ azekka ad nruḥ ɣer temdint Ihi-nna, ad neqqim aseggas, ad nettǧar i wakken ad nerbeḥ idrimen. Kunwi ur teẓrim ara d acu ara wen-yeḍrun azekka. Kunwi yecban tagut i d-yettalin tɣelli. Meɛna ilaq ad teqqarem, ma yebɣa Sidi Ṛebbi, ad nɛic am akka. Ma yebɣa daɣen ad nexdem aya neɣ aya. Amin. D anwa i yeẓran d acu i s-ihegga uzekka? Anwa i yeẓran ma ad yidir azekka? Llan watmaten ur yettemsawin ara, ur yettṣeggimen ara taswiɛt-nsen akked gma-s wi ɣ-yemxaǧal. Gganen s ddnubat-nsen. Ur iḥebber ara i tudert-is, Ur yeẓri ara belli yezmer ad yemmet azekka. Ad yini mazal-iyi meẓẓiyeɣ, sɛiɣ lweqt, mazal-iyi ǧehdeɣ. Nruḥ ɣer tektabt asmekti, ixef 34, taṣeddart 7. Taṣeddart-agi teqqar-d, Asmi i yemmut Musa yesɛa mya u ɛecrin iseggasen di leɛmer-is, ur yenqis yeẓri-s, ur yeɣli lǧehd-is. Amin. Musa yesɛa meyya u ɛecrin ssna di leɛmer-is, ur yenqis yeẓri-s, ur yeɣli lǧehd-is. Asmi akken i s-d-isawel Umeɣlal ɣer tilin-ines, à sa présence. Tudert-nneɣ attin ger ifassen n Rebbi, d netta ay ɣ-tessen, c'est lui qui décide, di lweqt n tudert-nneɣ. Amin? Lweqt ixeddem i win iḥemmlen Rebbi. Win yesɛan lekyasa yessen amek ay yeḥrez ussan-is, amek ara yeḥseb ussan-is. Atmaten n Yusef usmen fell-as, ɣef Yusef, dɣa zenzen-t. Atmaten n Yusef, mi iɛedda lweqt, atan am akken ur yeḍri kra. Meɛna nessen akk amek i tekfa tensuft-nni, tqessiṭ-nni, lweqt iḥeṛṛ-iten-id. Lweqt ixeddem i lfayda n Yusef, yuɣal d sselṭan neɣ d ageldun n Maṣer. Atmaten-is ṣubben ɣer Maṣer, seǧǧden zdat-is. Ṛebbi yettbeddil tiswiɛin i win yetteklen fell-as. Yusef mi akken i yella di lḥebs, Ṛebbi ikemmel leqdic-is, axaṭer tudert n Yusef gar ifassen n Ṛebbi i tella. Ṛebbi yettkemmil leqdic-is di lweqt-is. Amin, lweqt yessebgan-d tamagit-nneɣ, notre identité. Tamagit n Musa tettwafḍeḥ mi akken i yenɣa Amaṣri-nni. Llebsa-s n Umaṣri ur tezmir ad teffer tamanagt n Musa, l'identité de Moïse. D lweqt ara d-isbegnen ad d-imudden cchada ma yella nella d aɛebrani neɣ d amaṣri. Nezmer ad nesseɣleḍ amdan meɛna ur nezmir ara ad nesseɣleḍ lweqt. Lweqt a ɣ-d-iḥar. Xudas n Karyut, Juda Iskaryut, yettwextar gar yinelmaden n Lmasiḥ. Yesɛa amekkan ifazen, d netta i yettḍebbiren ɣef tedrimt-nsen. Meɛna s lweqt, iban-d neɣ ittuffeḍḥ-d belli d amakar i yella. Lweqt iḥeṛṛ-it-id. D lweqt ara d-isbegnen ma ayen nella d aẓekkun neɣ d irden. Lebɣi ou du blé. D lweqt ara t-id-isbegnen. Lweqt-nneɣ dagi di ddunit mecṭuḥ, wezzil, Ihi faṛset lweqt. Aṭas n wunsel ad ruḥeɣ ɣer Tizi i wakken ad awiɣ lweqt. Yeɛni di Tizi yettnuz lweqt? Di Tizi nettḍeyyiɛ lweqt. Ma yella nekkni nḥar kamel ɣer tiliẓri, ɣer tilivizyu, neɣ nḥar kamel di lqahwa, Aqlin lmeɛna-s, rriɣ lweqt-inu deg umkan n ssuq i wakken ad yens. Cciṭan ad iɛeddi, ad t-iḥewṣ, ad t-yawi. Ma nwali timura rebḥent, mačči sɛant lefhama am axir-nneɣ, neɣ ǧehdent am axir-nneɣ. Meɛna nitenti furṣent lweqt-nsent, ur ḍeyyɛent ara lweqt-nsent, axaṭer ẓrant belli lweqt ɣlay aṭas. Ad awen-iniɣ daɣen, Ḥadret ɣef lweqt-nwen, ḥadret ɣef lweqt n wiḍ-nni-n. Ur ttḍeyyiɛet ara lweqt-nwen, ur ttḍeyyiɛet ara lweqt n wiyiḍ. Amin. Ṛebbi ad ken-ibarek. Ar timlilit. Amin.